Croeso i Barc Castell Fonmon. Mae'r sioe fan hyn yn y fro wedi bod yn mynd ers 1772, a fel gallwch chi weld o'r cystadlaethau a'r stondinau a'r tyrfeydd anferth 'ma, am sioe un dydd, Mae e'n dipyn o beth. Mae'r sioe bron i 200 a hanner o flynyddoedd oed. Diwrnod arbennig i calendr y flo. Uh, sioe fwyaf un diwrnod Cymru yw hi, a ni bron cael 20,000 o bobl yn y dydd a dros 200 o stondinau. Wel, mae ngŵr i yn show jumper, so mae'n cystadlu yma heddiw gyda cyffylau. Um, Mae'n special iawn i, i, i fi yn bersonol achos nes i symud o Aberystwyth i fyw lawr yn y fro a mae Clwb Ffermwyr Ifanc yn glos iawn yma a mae gymuned ffermio wedi creu y sioe yma a mae'n ffantastig, mae'n gymaint o bethau i wneud. Dyn ni'n mwynhau fel teulu i dod yma hefyd. Ers faint i chi wedi bod yn dod i'r sioe yma? A wedi dod i'r sioe o ysbyty 45 o flynydda. Dych chi ddim yn dangos blwyddyn ma, ond chi wedi dangos ar hyd y blynyddoedd, chi? Odo, odo. A wedi ennill uh, grŵp o tair buwch mewn llath, bythu uh, man lliadig o weitha. A wedi cael y pemp campor hefyd, mae gyda'r buwch eisiau. Be sy'n neud e mor arbennig? Y sioe 'ma yn benodol de? Wel, siawt lleol yndyfe, a ma' 'na neigoniaeth mawr, dyw e ddim bell i drefeili, a ma' nhw wedi dod i pethach at ei gilydd mor dda, mae mor hanodd, a ma' popeth yy fel os oes ni ticking over nicely. Hon yw'r tro gyntaf fi 'di bod eriôd i yy sioe yn Bro Morgannwg, a wel bydden ni byth Dwi'n meddwl bod e mor sioe mor fawr a beth yw e. Mae lot o bethau i wneud i pobl hŷn a hefyd y rhai bach. So mae fe'n good family day out. Be ti 'di mwynhau 'ma? Dwi'n hoffi gwylio y yym y t- yy pan nhw'n yy woodcutters a i yym ni'n mynd i gweld y tîm rygbi. Fi'n hoffi e fi'n meddwl mae'n rhywbeth gwahanol i wneud. Mae'n hwyl. Hefyd hoffi y hoffi y bwyd. Mae'r ceffyl yn neidio mewn un o'r uh, rings. Mae'r rhai sy'n cael eu dangos yn y gweddill a wedyn mae'r sioe amaeth gyda'r dafad a'r buchod yn cael ei uh, judgio nawr. Mae tro gyntaf fi dod, fi'n dod o Aberteifi, so fi'n dod yn ystafell, uh, ond mae menu yn byw yn Bridgend nawr, so Ffindo lan yy 'da hi y sioe. A be' ddech chi'n neud 'ma heddi? Ma' cwpwl o ushers 'da ni yn Siôwan heddi a ma' rili gwd. A be' sy'n ddiddorol hefyd, 'to i Grwtyn o Aberteifi sy'n gyfarwydd â'r elfen gymunedol 'na o'ch sioe chi yn lleol, ti yn ca'l timlo'n cymunedol fyn 'yn hefyd nag wyt ti? Odw odw ma' pobol yn do' lan i siarad a ma' fe'n siarad byti da a pethe ma'n rili rili cymunedol 'ma ma'n itha gwd ydi. Felly y gobeth heddi yw beth? Ennill a cwpl o beints ar ddiwedd y dydd i ddathlu, ie? Ennill a cwpl o beints, fel amau. Mae'r sioe Bro Morgannwg yn wirioneddol yn ffantastig. Hwn, dwi'n meddwl, yw'r sioe un dydd gore sy yng Nghymru. Yy mae mae e 'di cadw'i gwraidd yn y byd amaethyddol. Mae'r anifeiliaid yn ganol i bob dim sy'n mynd mlaen. Mae e'n amlwg yn ardal amaethyddol ofnadw, ond hefyd mae'n denu pobl o'r Barri, mae'n denu pobl o Ben y Bont ac o Gaerdydd. So felly mae hwn uh, yn y de yn sicr uh, un o'r sioeau gorau yng Nghymru.